Chutia Titan ten a nu leh Hannes a eitu Titan an ei mawlh mawlh lai chuan Eren leh Mikasa te chu an lo tlan che ve mek bawk a. Chutih rual chuan an lam pan chuan Reiner leh Jean pawh chu an lo tlan a. Eren chu ding deuh thutin Reiner te lam chu hawiin, Ka lak atang hian kal sawn nghal rawh u chu ti. Chu veleh chuan Titan ho chu rawn thoin Reiner leh Jean lam chu an pan nghal. Iran te pawh chuan thil thleng dan chu hrethiam lo hle in mak ti tak chuan an en a, a hnuah Army-n chu lo kal in Iran leh Mikasa chu sakawr a rawn keng sak. Commander Arwin chuan sipai ho zawng zawng chu retreat nghal vek tur chuan a ti a, Titan ten Armor Titan an beih lai chuan an retreat nghal ta chur chur a. Ymir chu hawi let in Rainer leh Bertolt-ten an thei ang anga Titan an beih lai chu en a. Krista chu a lu-ah chuan chulin, ngaihdam chu a dil a, Bertolt-te lam pan chuan a tlan phei nghal. An pathum chuan an thei ang ang chuan chung Titan-te chu an bei ho ta a, Surveycroft-te pawh chu chawl lo chuan an la tlan zel. Ram hnuaia in pakhat hi a lo lang a, A chhung lam chu Eren leh Connie chuan an lo tifai mek a, chuti lai chuan Armin, Jill leh Sasha te chu an lo lut. Eren chuan pheikhawk phelh loa an lo lu vang chuan a rawn hau nghal. Jean chuan, Ka thil put zo zai te hi i hmu lo mi? I fiam thu chu a ni em lo maw? Eren chuan, Miphakar pa, tikhan Captain Levi-a bulah hnatlin lo tiin min sawi leh anga tiraw? chu ti. Jean chuan, Tû chiah nge ni a inhriat a, ka nu maw in tih mi? a tih lai chuan Mikasa leh Krista chu an lo let a. Aaron leh Jean hi zawng engtik lai pawh hian an inhnial reng mai chu nih hi, ui leh kel thlun pawlh ang chiah hi an ni. Hetia khaw pawn an awmna chhan hi chu Aaron leh Krista hi Captain Levi's khuat venghimna hnuaia dah niin an him zawk nan a ni. Chuti an ti ti mawlh mawlh lai chuan Sasa chuan chhang pakhat chu rang tak chuan a bag-ah chuan a khung lut. Armin chuan, Sasa ti nge i bag-ah khan chhang kha i dah luh kher a ti. Sasa chuan, Eng chhang mah ka dah lut reng reng lo, i sawi awmzia chu ka va hre lo ve chu ti ve tlat. Jean chuan, A ni maw Sasa, engei ka sawi thin kha? Tih chuan Sasa chu chhang chu dah let tur chuan an hau deuh nak nak a. Eren pawh chuan, Kalhsawn vat teh u, ka tih fai vat a ngai nia, Captain Levi rawn thleng hma ngei chuan a lo ti ve chhen bawk. Christa chuan an sir atang chuan a lo en. Chutih lai chuan Captain Levi chu lo lut ve mek bawk, chhang an phawrhsak hnu pawn. Ka la lo reng reng, amahin a awm aniang tih chuan a la tang ve tlat. Captain Levi chuan dawhkan hnuai chu tuai a, a bal chu a kutah chuan kaiin ka chhuah chhung zawng khan, E ngeiin lo tih char char a chu ti. Eren chuan pawi chu tih hmel hle, midang ho pawh chu tumah chu an che ngam lo nghal. Mahse tumah chu hau lo a, Eren chu Hanji-in experiment atana a duh thu chu hrilh a. Tlaiah chuan Eren chu Hanji experiment ah chuan kal in, mahse a Titan chu a in transform dik thei hauh lo. A chung atang Hanji chu lo au in, Eren, tang ta che, mipui nunna tam tak i kutah a in nghat a sin chu lo ti. Eren a Titan chu a hma ang lo tak in a pan in a te em em a, chuta kar ah a taksa pum pawh chu Titan chuan a hliah khuh zo lo a ni. Chutia an chetla lai chu mi pahnih hian ral khat atang chuan uluk tak chuan an lo en. Zanah chuan Captain Levi leh Commander Irwin te chu inhmuhin Krista chanchin te chu an sawi a. A hma pawh khan Krista hi Captain Levi te ve nghim tur zingah hian engatinge a tel ve kan ti mai thei. A nihna takah chuan Krista hi Historia niin Lord Race-a fanu niin History Race a ni. Lalfanu tihna a nih chu. Chuvanga venghimna tha tak hnuaia awm a ni. A tuk zing a nih chuan Section Commander Han Ji leh mi dangte chuan an lo tlawh leh a. Mahse, Pastor Nika thih thu chu an lo hrilh ta tlat. A sawi zel dan chuan Pastor Nik chu rawng taka tha niin a ruang hnaih deuha han tum pawh chuan Military Police lam chuan an lo phal tlat lo. Survey crops te inrawlhna tur a nih loh thu chu hrilhin chu lai hmun chu chhuahsan vat tur chuan an lo ti zawk a. Chutiang ang chuan Hangji chuan a thil hmu ang ang leh a hriat ang ang te chu a hrilh chhawng ve hlawm a. Chuti lai tak chuan hmeichhe pakhat hi rawn lut in Commander Arwin hnen atang lehkha hi rawn keng a. Captain Levi-in a chhial rual chuan, A rang thei ang berin chu lai hmun chu chhuahsan nghal tur chuan a ti. Sipai pakhat chuan silai kengin kawngka chu lo tlawh hawng a, chulai hmun chu Military Police te chuan an hual nghal vek. Mahse anni chu lo chhuak hman tawhin Military Police ten an in leh a vel uluk taka an dap lai chu hla tak atang chuan an lo en. Commander Arwin pawh chu an lo man fel diam tawh a, Han Ji chuan, Eng vang chiang e niang le, hetiang taka Eren leh Historia hi an zawng chu. Enge a chhan ni thei ang tih chuan a ngaihtuah buai hle a. Captain Levi chuan, Tunge hria, a enga pawh chu ni se, dinhmun hlauhawm takah an awm tih chu kan chiang a, fimkhur takin i awm tlang phawt mai teh ang u. Captain Levi chuan ngaihdan tha tak a neih thu chu hrilhin a pen ang chuan kal chu an tum ta a. An kal liam hnu chuan an hnunglam atanga chuan mi pahnih chu an rawn lang chhun zawm leh a.

Hei hi Captain Levi rua hman na vek chu ni. Mikasa chuan an nghah rei lutuk chuan Armin chu an hriatchhuah thuai tur thu chu hrilh. Mikasa chuan Captain Levi chu a ke na chanchin chu a zawt nghal bawk. Captain Levi in a hma a Female Titan laka Mikasa a chhan na kha la na rengin a theih hram chuan thil lian tham lo ah chuan in rawlh loh hram hi a duh a. In chhung lam boruak lam chu Mikasa kut a dah in lo ching fel mai tur chuan a ti a. Inchhung lamah chuan mi pali chu lo kalin a hmasa ber kal chuan, He mite hi an ni tih i chiang maw? tih chuan a zawt a. Pakhat chuan, Ni e, kan chiang lutut tlat chu lo ti ve. Chuti lai tak chuan mi kasa chuan pakhat chu a lo tauhtlu a, pakhat leh pawh chu leiah chuan a vaw chawrh An zinga pakhat chuan silai chu lo phawrin, chutih rual chuan Jean leh Armin te pawh an rawn tho chhuak ve nghal. Mikasa chuan silai keng chu boruakah chuan a pet vir let tawp tawp a, a hnu chuan chung ho chu an phuar nghal malh malh a. Mikasa-in Connie a biak lai tak chuan pakhat chuan silai chu lo phawr lehin rang lutuk tak maiin Sasa chuan thal chuan a lo kah beh sak. Erente lam lo lang ve leh in an kalna kawng chu mipui te chuan an lo block vek a. Chung lam atang chuan Captain Levi leh hmeichhe pakhat chuan an che lai chu uluk tak chuan an lo thlir ve reng bawk. An sir leh deuh ah chuan an mahni pawl tho sipai pakhat chu a awm ve bawk a. Captain Levi chuan eng emaw tak chu dik lo a awm ni, military police te phen ah hian tu emaw tak chu an awm a ni chu ti rilru. A hnu chuan mipui te pawh chu kal sawn in Tawlai Lir pawh chu kal ve leh ta a. Chutia uluk taka sakawr Tawlai Lir an en lai chuan an hnung lam tang hian mi pakhat chuan silai chuan lo tin reng mai. Captain Livai chuan hria in a au nghal vak a, silai pawh chu a puak chhunzawm ve nghal. Captain Levi erawh fu lo chiah chiah in, mahse a bula mi erawh a fuh thung. Captain Levi chu rang tak chuan a inphen nghal vat a. An thlanga sipai pakhat lo awm ve reng pawh kha an lo that ve nghal a. Levi kap tu te kha muang changah a rawn ding chhuak in, A lo rei ve ta hle mai Levi, in hmuh loh kar in i lo thang lian daih tawh lawm tih pah chuan muang changah a rawn pen chho in a silai mu chu a lawt nghal mial mial bawk. Lehlam pang pawh chu hmun tin atanga rawn kal in chu lai hmun chu an rawn hual khat nghal vek bawk a. Chutah kha pa kha Captain Livai lamah chuan in pawt chho vak in a si lai chuan Livai chu a tin nghal. Chu pa vek chuan eng tiang che in ngaih in thlak i lo en chin ila chu ti. Captain Livai chuan a blade chu phawrh in, Kenny tih chuan a au nghal vak bawk. A blade chuan na taka vawm nghal in Kenny chuan a lo dang per ve chiah chiah bawk. A lang danah hi chuan Captain Levi leh Kenny hi in hre sa reng niin an in nel zawk zawk lo tih chu a chiang ta reng mai. Levi chu rang taka tlan chhia in Kenny chuan a lo kap zui ve bawk a. Hmun dangah pawh Aaron te chu Kenny a pawl te chuan an lo bei ve mek a. Aaron chuan silai a ban lai tak chuan Historia chu kah mut na a rawn kap in a tlu nghal. A hnu lawkah Aaron pawh chu an rawn kap a. A tlu zui ve nghal a. Tawlai lir khalhtu pawh chu kap tla in chu tawlai lir chu Kenny pawl te chuan an control zui nghal. Captain Levi chuan Eren leh Historia an kidnap tih a hriat chuan chu sakawr tawlai lir chu a zui ve nghal zel a. Mahse, a hma lamah chuan Kenny pawl te chu an rawn lang thut a, rang takin hnuai lamah chuan a inpawt thla nghal. Captain Levi-a rua hmanna zawng zawng chu Kenny leh a pawlte chuan thawk leh khatah engmah lo maiah chuan an rawn changtir ta mai a. An tam tham em avang leh kil tina an awm avang chuan Captain Levi tan pawh han insiam rem a, han beih let mai chi a ni hauh lo. Kenny leh a pawlte hian menu var gear chu hmang ve thoin mahse an kawngah ni loin an hnungzangah chuan an dah ta zawk daih a. Captain Levi pawh chu a buai kher mai. An naupang lai niawm ang tak tak te chu a lo lang bawk a. Kenia leh a pawl te hian chem aiah silai chu an hmang bawk a, Captain Levi chu an kap deuh sek bawk. Mahse an ring ang ngawt chuan Captain Levi chu kah fuh lo awlsam lo, a lo che rang nasa mai. A hma lamah chuan a cable chu kap deuh vakin bar chhungah chuan chak tak mai chuan a thlawk lut zui nghal. Pawn lam atang chuan Kenny chuan, Sazurim ka hre tlat, helai hmunah hian ka sazu um lai lo tlan lutin ka hre a, mahse Sheriff chu a lo lut e, phang phang tih vel pah chuan a silai chu a rawn kap der a, a nui nghal tuar tuar bawk. Kenny chuan, Helai hmunah hian i awm na nge? tih chuan a au deuh vak a, Levi chuan, Hetah ngei hian ka awm e Kenny chu lo ti ve. Ke ni chuan phakhar chhuah tlan chhuai tum a ni vaih chuan pawn lamah khian silai mu tam takin a lo hmuak che nia tih chuan a vau a. Captain Livai chuan a hma zu um chu her rem in uluk tak chuan ke ni chu en a. Ke ni chuan thil sawi pah chuan chair chuan Livai chu vawm a tum leh a. Chu ve leh Livai chuan silai chu rawn lek chhuak thut in ke ni awm ah tak chuan a rawn kap a. Captain Livai chu chu lai hmun atang a tlan chhuah tum chuan a in ring ve nghal. Tukverh darthlalang pakhat chu rawn chhia in Kenny a pawl pakhat chuan a rawn kap zui nghal zat bawk. Mahse en chiang chuan chair lek a lo ni. Captain Levi chu lo lang ve leh in a kei bul hmang chuan chu pa cha la tak chuan a rawn kap a. An hma mi pahnih pawh chuan rawn kap ve bawk in an thian pa chu in phen nan a hmang in chu mi te pahnih chu vawi khat ah chuan a that nghal hmiah a. A khup a la dam chiang lo bawk nen chet chu nuam chu ti lo hle a. Sasa chuan silai puak thawm a hriat thu sawiin a hriatna lam chu thiante chu lo kawm hmu ve mek a. Jean-in eng buaina tak thleng niang maw tia a zawhna chu Mikasa chuan lo chhangin, Hei hi Captain min signalna chu a ni. Titan te an ni lo, mihring leh mihring te an ni tih chuan midang chu an lo ka hau hlawm a. Mikasa chuan rang tak chuan a hma lam chu a pan chhunzawm nghal a.